Helo pawb, gobeithio bod chi'n cael uh, dy llun go lew. Dyma fi'n trio cadw at yna ddewid o wneud uh, podlediad o leia unwaith y ddwrnod. Mae wedi bod yn anodd wneud un dros y pen wsos, mae wedi bod yn uh, ben wsos reit brysur, ond mae wedi bod yn ben wsos gwych. Fi eisiau'n aros yn ynys y castell uh, i ddechrau. Mae hon yn ynys yng nghanol uh, y Menai Straits. Mae yna sawl ffilm wedi cael ei wneud yno. A mae'n ffrind i yy wedi bod yn dathlu i ben blwydd dros y penwsos felly dwi 'di bod yn aros yn fanno a dwi'n mynd yn ôl yna yy wsos yma ryw ben gobeithio felly pen-blwydd hapus iawn iddo fo ag yy ia fel 'dach chi'n gallu gweld ma'r lle yn anhygoel a ne- ac yn enwedig os oddach chi'n ffan o'r ffilms James Bond fatha fi pan 'dach chi ar yr ynys yma 'dach chi wirioneddol uh, yn teimlo fatha bod chi mewn ffilm James Bond. Uh, mae o, o mae o'n fendigedig o le, mae'n le uh, i'r enaid gallonyd hefyd. A wedyn, uh, wrth gwrs, nos Sadwn, fi eisiau'n DJ o yn sioe Cerig, ac o'n i wrth y modd bod yn ôl yn fan hyn. Um, yn sioe Cerig, nes i gychwyn DJ o efo Gareth Cyfnod o Bala blynyddoedd yn ôl, tua 20 mlynedd yn ôl erbyn hyn. Ac oedd cael mynd yn ôl yna a bod yn ysbryd y lle yn fendigedig. Oedd 'na tua 800 dwi'n meddwl o bobl ifanc yym yno a i gyd o'r gymuned amaethyddol sy 'di bod yn dda iawn efo fi dros y blynyddoedd yym efo gwaith DJ Bustach ac ati ac mi oedd Fleur de Lis yno hefyd. Briliant o fand, hogia rili rili clên. a gathon ni hit ar ôl hit ac ar ôl hit, a mi oedd y gynulleidfa wrth i boddau efo nhw. Uh, Gwyn a Mandy hefyd o Mad Sound and Lighting, dwi wedi gweithio efo nhw dipyn dros yr haf. Uh, mi oedden nhw'n yr Oakley Fest yn ddiweddar yn neud y sain i fi yn fanno. A mae'n beth braf weithiau uh, gael mynd i wneud gig a gwybod bod yr offer sain a goleuo wedi cael ei setio fyny um, gan gwmni arall sy'n neud o dipyn bach hawsach i ni ar y noson efyd ac oedd y sain a'r goleuo'n dda. Nathon ni ddefnyddio rwyfaint o goleuon ni, peiriant mwg ac yy ia fel o'n i'n deud yy gwych y noson felly diolch yn fawr iawn iddyn nhw hefyd. Yy heddiw yma dwi wedi bod draw yn Bont Newydd yy eto trip bach braf down memory lane fel sa'r Sais yn deud fues i'n byw yn Bont Newydd yy jyst Morgan a fi flynyddoedd yy maith yn ôl a gathon ni lot o anturiaethau yn fanno. Mae 'na ysgol newydd sbon yn cael ei adeiladu yn Bontnewydd cyn bo hir, felly fi eisiau gwneud gwaith drôn ac yn cyfweld um, a rhai o'r plant yn fanna am eu syniadau nhw, beth nhw'n licio weld yn yr ysgol newydd. A wedyn dwi wedi dod yn ôl adra pnawn yma i orffan uh, gwaith golygu yn fan hyn. Um, mae yna rwyfaint o podcasts dwi wedi bod yn gweithio arno fo yn ddiweddar. A wedyn fory, dwi eisiau mynd draw i Tal Sarna Yy dwi'n trio gwerthu tŷ yn fanno ar hyn o bryd ac yym ia felly angen mynd i sortio llunia ag ati ar gyfer y tŷ yn Talsarna. Felly os da chi'n abod rhywun sy'n eisiau prynu tŷ yy a mae gen i dŷ yn Talsarna yn dod i fyny ar rent hefyd yn fuan felly os da chi'n abod rhywun sy'n eisiau rentu tŷ yy cysylltwch efo fi ac yy ella fedrwn ni wneud rhywbeth. Ond fel arall yy dyna rhyw update bach ar be dwi wedi bod yn wneud. drost y dwrnodia dwytha. Yy mi o'n i hefyd wrth gwrs yn cyflwyno yy ar Capital dy Sul. Felly mae 'di bod yn ben wsos yy flat out felly dyna pam dwi'm rili 'di cael cyfle i ddal i fyny efo chi ond mae'n braf iawn gwneud hynny. Gobeithio bod chi 'di cael pen wsos go lew, gobeithio bod pawb yn cadw'n iawn a na i weld chi'n fuan.